Yeah. By the way, zɔna ame sia ame teƒe sia teƒe yi ke nèle nu sia nu yi ke wɔm nègalea, míegado go egbea ye magblɔ be egbee nye dzo ɖa. Ahan, egbee nye dzo ɖa. Ye nye menya teƒe yi ke nèle nye kpɔm tsoe ya o, be teƒe sia teƒe yi ke nèlea, ɣeyiɣi gadea zɔ be eh, míase nu ɖeka eve aɖewo gɔme to míaƒe nukpɔmɔ yeye yi ke míeʋu ɖe online yi ke míagblɔ be online TV ya. Medo ŋgɔ gblɔ va yi be enye enukpɔmɔ alo television yi ke míŋu yi ke anɔ nu fiam eŋeawo tso míaƒe dekɔnu yiwo ke bubum, dzɔdzɔmenya yi ke mele eteƒe o, ale yi ke ame ɖeka, eve, etɔ̃ aɖewo zã woƒe susu hekpa nya aɖewo gblɔ kɔ tso edu aɖewo ŋuti wòtsi nenema va se ɖe egbea. Ɣeyiɣi de be míaɖe nu mawo katã la, ale be nyateƒe yiwo katã le dzɔdzɔmenyawo mea, nye ŋutɔ megbɔ ava ku ava ɖe nu mawo katã me ɖeka ɖeka ɖeka Ɖe susu ma ta megblɔ be le gaƒoƒoe ma, nenye be ame aɖe mele Facebook o alo ame aɖe mele YouTube o, wòadze agba na amea be nedze agbagba nɔ anyi ɖe YouTube. Ale be nenye be wòge ɖe YouTube-a, ne nekpɔ míaƒe program yiwoa, nedze agba ko ne wòasɔskribe. Ame yiwo le Facebook agbe na mɔ be ne wodze agba ne woadi tɔgbi akɔ su. Nenye be wodiia, ne woadi nye le teƒe ma kɔa, magbagbadze ge aaccept wo. Ke magblɔ be TV station ya, fifia koe míeʋui. ta míle edom kpɔ, míle mashiawo dom kpɔ akpɔ woƒe ŋusẽ kple nɔnɔme yi ke me wole. Wò dɔdasie wònye gaƒoƒoya me be enuyiwo kpɔm nèle eyi ke bu be mele yiyim nyuie o. Enuƒoƒowo meyim nyuie o, aleke ke wònyea, kpe ɖe mía ŋuti be míanya nuyi ke dzedzɔ. Meda akpe manya gblɔ na wò. Dzidzɔkɔsiɖaɣi va yia, dukɔ aɖewo le ʋenyigba dzi, woɖu woƒe azãwo. Ahan ele be míaƒe reporterswo le area mawo me. Eme tso nuwo míele ɖewo he ge akɔ vɛ eye magblɔ be egbea medi be míaƒo nu vi aɖe ku ɖe míaƒe history alo míaƒe dzɔdzɔmenyawo ŋu. Di gɔmedze ge tso Ghana du bliboa me akɔ ge ɖe míaƒe region region abe Volta region, Ashanti region, Greater Accra kple susɔewo katã. Leke Ghana du bliboa tsɔ hedzɔ? edu bliboa ɖi leke wòhe nɔ hafi wova xɔ independence eniwo nye nuyi ke wòle be enye kple wò miasrɔ egbea wòanɔ anyi ale be miaƒe viwo ava dzesi nuyie nye nyateƒea tututu ne wogblɔ be Ghana du yi ke yɔ mi le be Ghana du egbea gɔmedzedzea mi yɔe be Gold Coast ye hafi Gold Coast ne wòavaa amesiame nɔ woɖokui si ye magblɔ be le ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ adre 1897. Hafi 1897 naɖoa, adukɔ gãgãgã aɖewo yi ke kpɔ mí le be wole Ghana du megbea yi ke wonɔ Gold Coast ma, womekpe ɖe Gold Coast ŋuti gaƒoƒo ma me o. Ame gbãtɔwo nye Ashantiɔwo. Ame evelia nye mía tɔ Northwo, ame woyɔ le North. Womekpe le Gold Coast ŋuti o. Asat 1897. Ame yiwo míeyɔna be Transvoter Togoland yi ke ɣemaɣia woyɔ be tɔgbuawo, egbea wova le míeyɔm be Volta Regina, míekpe le wo ŋuti o. Ke biabiae nye be, ame kawoe nye Gold Coast le gaƒoƒo ma me? Nuyiwo medi be magbã me egbea míase va ɖeko mele asi tɔ ge ŋɖeka, eve aɖewo. Nenye be TV stationa dze dɔ gɔmea, míle nu ɖe ge le numɔwo katã dzi ale be míakpɔ nyateƒee tɔtɔŋtɔ eye le míaƒe dzɔdzɔmenyawo le dukɔewo me ŋu. Èkpɔ be le gɔmedzedze mɔ mea, ame yiwo wonɔ anyi le gaƒoƒo ma me yi ke woagblɔ be woawoe woata si akɔ agblɔ be woawoe nye Gold Coast-tɔ le gaƒoƒo ma mea, woma wo le hatsotso etɔ̃ me. Hatsotso gbãtɔa woyɔna be Western Provision. Ame mɔwoa, woawoe nye amewo abe e, ame yiwo yɔ míele egbea be e, aleke woyɔna wo e, Nzimatɔwo. takraɖi alo sekendi takraɖi enzima kple ahantawo. Woawoe nye ame yiwo ke nɔ hatsotso gbãtɔ me. Ye hatsotso velia yi ke woyɔna be Central Provinces o, woawoe nye amewo abe Central Region tɔwo katã kple ame yiwo wole yɔyɔm be Asim, egbea míle wo yɔm be Asim Fosun. Ke hatsotso etɔ̃lia yi ke nɔ gɔmea, woawoe nye míetɔ yi ke woyɔna be Achim. Ɖekuiapimtɔwo kple ame yiwo yɔ mile be egeawo kple woƒe gologoewo katã. Ame hatsotso etɔ̃ yawoa, woawoe wɔ Gold Coast le gaƒoƒo ma me. Gake vevie nye be ne míele nu ŋlɔm egbea ɖi, history le suku míexlẽ kple dzɔdzɔmenya yiwo gblɔm mía tɔgbuiwo le na mí míesesem ɖi nenemae o la, le nyateƒe me le gɔmedzedzea, Ashantiwo mekpe ɖe Gold Coast tɔ ŋuti o. North womekpe ɖe eŋuti o. Transporter Togo Land wo me kpe ɖe ŋuti o. Dukɔ ame hatsotso etɔ̃ ya woawoe nye ame yiwo ke fight wo ame yiwo wo ame yiwo ke dze edukɔ ya ƒe agbagbadzedze awɔe kekekeke be ale wòle be dukɔ nanɔ egbea woawoe dze egɔme. Enu mɔ wonɔ dzi yim kekekeke nu geɖewo to me va yi megblɔ be ɖeko masitɔ ge ŋɖeka eva ɖe wo dzi gbã. Vada Snell le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaene vɔ adre, yike woagblɔ be 1947 ye egatɔ gã aɖe yike nɔ Ghana du me, ye magblɔ be nye Ghana tɔ, Ghana du me ɖeɖe o, West, woagblɔ be egbea míagblɔ be the whole West Africa, egatɔ aɖe yike nɔ anyi le gaƒoƒo ma me yike woyɔ be George Alfred Grant, George Alfred Grant, yike wo ƒomeawo kple eviawo, nyinɔewo viwo kple etɔawo nɔ yɔm kpɔe ko be Pa Grant. Enye aƒetɔ aɖe yi ke nye egatɔ yi ke kpɔ ga le dukɔ me gaƒoƒo ma me. Aƒetɔ ya ŋzima vidzidzie wònye. Ale be le wo gakpɔkpɔ mea, vɔvɔ̃ nɔ ŋuti le gaƒoƒo ma me. Le 1947 ya me míele nya ya gblɔm ma, ame ya nɔ kum abe ƒe ʋukula yi ke míagblɔ be driver yevue wònye yi ke woyɔna be Mister Hawley yi tso England ƒe golɔgo yi ke woyɔna be Liverpool. Aƒetɔ ma ye nye Pa Grant ƒe driver. Pa Grant ya ye nɔ anyi ye wòfɔm party yi ke woyɔ be UGCC. Ye wòfɔm party evɔa ye wo invite. Ame gbãtɔ wo invite ye nye JB Dankwa. Hafi JB Dankwa va eyɔ ewoveliawo abe Obetsebi Lamptey, eh, Akɔadzi kple tɔwo yi wova ƒoƒu asi. efɔm UGCC. Ke le UGCC efɔmfɔm mea, aƒetɔ aɖe nɔ wo dome yi ke woyɔna be Akwadjia. Ye gblɔ be time yi ke yetso yevuwo de gbɔnaa, yedo go ɖekakpui aɖe yi ke susu yi ke da megbe na yewoƒe party yi ke yewòfɔ ma, edɔ ma tutu wɔm ɖekakpui ma hele. Ye yeagblɔ be organisation aƒoƒo amewo nu, afia nu wo be miwɔ ale, miwɔ ale, miwɔ ale, miwɔ alea, eyae nye ɖekakpui ma ƒe dɔ. Ta anyo be yewo a invite ɖekakpui ma be wòava kpe ɖe yewo ŋuti ava nye abe administrator alo secretary alo agbalẽ dzi ŋlɔ agbalẽ dzi gla ne yewo le gaƒoƒo ma me. Ye wɔe be wokplɔ aƒetɔ yi ke woyɔ be Kwame Nkrumah kɔ he va Ghanae. Yi wòva ɖo airport a, Pa Grant ya gblɔ mí le fia ƒe driver yi ke woyɔ be Mister Hollia ye nye ame yi ke yi ɖe Airport va kpɔ Kwame Nkrumah hevɛ hafi UCC hedze edɔ gɔme kpli. Leke wòtsɔ va heyi? Megbɔ ava yi ɖe edzi. Susu ye ta megblɔ na be ɖe dze agbagba be ame sia ame nakpɔ mɔ aƒo nu kpli mí, awɔ ɖeka kpli mí. Ame sia ame nakpɔ mɔ nenye be comment ye mate ŋu aŋlɔ o kura ƒoa, dze agbagba be nànɔ mía kpɔm ɣesiaɣi. Enu geɖewo le dukɔa me wòle be nye kple wò míadze si emɔwo. Ke biabiae nye be, emɔ ka dzie Ashantiawo, North-tɔwo, Transvolta Togoland, va wɔ hafi va kpe ɖe Ghana-dukɔ ŋuti? Ɣekaɣi wova kpe ɖe Ghana-dukɔ ŋuti? Nukawo dzɔ le kpekpe ɖe Ghana-dukɔ ŋuti ɖi? Nukawo va dzɔ emegbe? Ghana-dukɔ bliboa, emɔ ka dzie woto hafi UGCC Party megbea, míva kpɔ party bubu yi ke yɔm wole be CPP. Nuka wova dzɔ le gaƒoƒo ma me? Wonɔ gbɔgblɔ be Mati Mihu. Ame kawoe nye Mati Mihu? Nukae nènya tso nu mawo ŋuti? Referendum kple enu ye gblɔm wole be plebiscite nyateƒee wònye be míwo plebiscite ma be wowɔa menye nudeamedzi wònye oa? Transvolta Togolantɔ ƒe nya yi ke gblɔ mɔle ɖe nyateƒee wònyaa? Metɔ tɔgbe akɔsu adelia mele gbɔ o be hafi míayi dzia, medi be míase bɔbɔ bɔe ke tso agɔtime kpɛtɛtɔwo gbɔ. Mɛmlɛɖagbe yi ke wonɔ ƒe azã ɖuma, ewɔ be nye producer yi ke nye tɔnye le Beatrice nuto gba nɔ wo dome le gaƒoƒo ma me. Míaɖo to bɔbɔbɔ ma. Jazz, two minutes, miniti eve, megbɔna.

Gbadagba manya gblɔ be mie ne xɔ dzigbɔ ɖe eme yi gava tu o hã. Eyi dan zɔ be madze miaƒe biabiawo ŋu ɖoɖo eŋu na mi. Yi magblɔ be, Enu yiwo katã gblɔ miele le teƒe ya, nenye be nèse ɖe, yi menye nenemae nèsee oa, dze agbagba nàŋlɔe ɖo la. Ale be ɖɔɖɔɖoewo katã lia, miaɖɔ mia nɔewo ɖo. Nenye be megblɔ nya aɖe ye nèbui be menye nyuitɔe ma megblɔ o, eye menye nenemae wòle be wòanɔ oa, nye ame gblɔna zi geɖe be nunya adzi dui asi metu nu. Susu ma tae mele teƒe ya, susu ma ta wò hã nèle nye kpɔm ɖo. Na míɖɔe ɖo ale be teƒe nyuitɔ kakeake wòle be dukɔ ye nayia, wòayi ɖe nye kple wò kple míaƒe viwo ƒe didi ta. Ŋkɔe nye Tɔgbui Akɔsu Adelie. Mele gbɔwò fifia va se ɖe ɣeyiɣi yi ke wɔna na awu nu. Mía nɔvi yi ke woyɔna be Vota, Vota vi. Eƒe biabia nye be ebe zi geɖe wonɔ gbɔgblɔ be eŋawo katã wonye ame ɖeka alo míwo ŋawoa ame ɖekae mínye. Ke eƒe biabia nye be susu katã míaƒe gbegbɔgblɔwo to vovo ye míaƒe nuyɔyɔwo to vovo ye míaƒe nuŋɔŋlɔ aɖewo hã woto vovo mahã o. Le Mawu kple gbetɔ ƒe ŋkɔ mea, mía tɔgbuiwoa togbɔ be le woƒe mɔzɔzɔwo mea womezɔ mɔ ɖeka o, wozɔ mɔ abe exlɔ̃wo ene. Le woƒe mɔzɔzɔwo mea, emɔ menɔa anyi agblemɔmɔe dzi tom yiwo katã yewolɔ̃. Avemɔmɔe. Ne woɖo teƒe aɖewoa, ame aɖewo gblɔna be teƒe ma nyo yewo ŋu yewoanɔ teƒe ma. Ame aɖewo be ao, teƒe ma menyo na yewo o, yewoazɔ yi ɖe ŋgɔ. Ehlɔ̃ aɖewo wotsi eteƒe aɖewo aɖo ya wova yi doa go amedzro aɖewo. Wo dometɔ aɖewo zɔ kple amedzro ma. Ke ewɔe be amedzrowo ƒe nuyɔyɔ aɖe yi ke le bɔbɔe be kadodo nyui nanɔ wo kple wo domea, wova srɔ̃na enuyɔyɔ mawo. Ta eva wɔe be míaƒe gbegbɔgbɔ va tɔtrɔm ɖe teƒe sia teƒe yi ke míyi. Ye magblɔ be, le kpɔɖeŋu me, ne míyɔ ati yi ke míyɔ be pamploa, Pamplo ame yiwo nye Adãwa, wo hã woyɔnɛ be Pamplo. Ebluɔwo yɔnɛ be Pamplo. Míwo hã míyɔnɛ be Pamplo. Ye enanewo li hãe, menye mía tɔgbuiwo ƒe nuɖuɖue wònye o. Ta teƒe yi ke wova kpɔ ŋɖuɖu ma lea, ame mawo ƒe ŋkɔ yi ke nɔ ŋɖuɖu ma ŋutia, ye enu ma ƒomevia, ye mía tɔgbuiwo hã woyɔna be ŋkɔ ene. Megblɔ va yi kpɔ le Pan Africa TV be Ŋkɔa be sabola. Sabola menye ʋegbe wònye o ɖe. Portugal tɔwo kɔ sabola kɔ vɛ. Ta ye wokɔe vɛ ŋkɔ ma ye nɔ eŋti hafi wokɔe vɛ. Ta ye le eŋti va dasi ne egbea le ʋe nyigba dzi. Ta míaƒe gbe gbɔgblɔ ya mate ŋu asɔ o, elabe ke mía tɔgbuiwo do tso gli me le ŋɔtsia, ame sia ame kple ali wòkɔ hezɔ mɔe va ɖo teƒe yi ke wole. Le kpɔɖeŋu me, ne míege le aŋlɔ ma Ame yiwo woyɔ be aʋenɔwo. Woawoe nye ame yiwo ke kpe fu ƒãa le mɔzɔzɔwo me, elabe wonɔ mɔ zɔm kple woƒe trɔ̃ aɖe yi ke woyɔ be aʋenɔ, yi ke nye ŋkɔvatsiwo ŋuti egbea. Gake nege ɖe aʋenɔ ma woƒe historia, ame tsitsi aɖewo gblɔ be avemenɔlae wonye eye woale woale, vɔ ɖe nyateƒe ya le eme koe nye be etrɔ̃ yi ke wotsɔ hezɔ mɔea, wo dometɔ ɖeka ƒe ŋkɔe nye aʋenɔ. Ne wonɔ teƒe ya Ye nanewo do mo ɖa, ye wokpɔ be yewomele nu mawo gɔme sem oa? Wokafa, mele edzi dzem oa? Wokɔna etrɔ ma yi ke woyɔa be ave nɔ. Ne wokɔe, nenye be wokɔa keke be ele be woadzo le teƒe ma, vɔ ne wolée ne wòsesẽa, ele be woatsi teƒe ma. Ɖe susu ma ta wotsa teƒewo, wonɔ afie nya kpɔ. Wotso eme kekeake va nɔ Egɛn dua ƒe teƒe yi woyɔa be ave nɔ alo Avenɔ le Egɛn, woawoe nɔ teƒe ma tso gɔmedzidzea. Hafi wogbugbɔ trɔ tso teƒe ma, wova nɔ tɔŋunyigba dzi, teƒe yi ke womlɔ be Tefle. Aƒenɔwo va nɔ teƒe ma eƒe gbogbo masɔmasɔ va ge ɖe wo kple Teflawo dome. Wozɔ, wotso teƒe ma kekeke va nɔ Dabala ƒe woƒe golɔgui aɖewo me, ale be woyɔ teƒe aɖewo hã be Ɖentseme. yi ke fia be teƒe ma wova nɔ teƒe ma akpɔ be nanewo va dzɔ, woƒe ame aɖe va dzi vi yi ke dzɔdzɔmenyawo na míenya be ɖevia va to ta ve hã ale be wova kpɔ be enu ma tɔgbi medzɔ kpɔ o. Ta egahiã be woawɔ nu ka wòatso le teƒe ma. Teƒe ma wotsoa hafi va yi ɖe aɖu aɖu me ho aɖi me aɖu me ye wova nɔ kafi tso le teƒe ma va yi le avenɔƒe me. ta akpɔ be wokpe fu. Ta ne kpɔ teƒe ye wo ke xlẽ mele be ave nɔ wo nɔ kɔa, gbegbɔgblɔ ɖe sia ɖe yi ke nɔ teƒe ma wo tsɔ gbegbɔgblɔ ma ɖe ƒe ɖe yi ke tsi woƒe gbegbɔgblɔwo me. Ta ma gblɔ be ema woa wɔwoe nye e susu ye ta miaƒe gbegbɔgblɔ wo me sɔ o ɖo. Ye ke yevu dukɔwo va hã le gɔme dzidzia mia tɔgbuiwo le Ghana godua menye dukɔ ɖe sia ɖe lɔ̃ be yeawɔ ɖeka kple yevu vevitɔwo ƒe sɔli kple woƒe sukui yi ke wo tsɔ vea Menya ame sia amee lɔ̃. Ye ta ke wodze woƒe nu fefiewo gɔmea, akpɔ be woƒe nuwɔna aɖewoa, woto vovo. Wole míaƒe susu trɔm ɖe woawo ƒe didi ŋu. Le kpɔɖeŋu me Peki, Peki kple edu yiwo ke le Peki ƒe go lɔgoe me o mea, wozɔ kple akɔa mɔawo. Susu ma ta ne èyi ɖe enuto mɔa mea, akpɔ be woƒe ŋkɔwoa, eɖewo nye ebluŋkɔwo. Ne èkpɔ woƒe fiẽɖuɖu kple woƒe fiẽ ɖoɖoa, vovototo le Pekiawo kple edu yiwo katã abiamfɔega kple toto ma, woƒe fiaɖuɖu kple woƒe fiaɖuɖua vovototo gã aɖe le wo kple ame yiwo nye Tɔŋ kple Aŋlɔwo dome, elabe woawoa gɔmedzedzeawo kple akuamuawo zɔ, ale be nusianu yi ke akuamuwo wɔa, wodina be yewoasrɔ̃ ɖe. Ta míaƒe nuwɔna aɖewoa, mate ŋu asɔ o, Ke le enuŋɔŋlɔ yi ke gblɔm nèle be míaƒe nuŋɔŋlɔ, spelling, nutɔtɔ ma le gɔmedzedzea la, ʋegba Standard One ɖeka pɛ koe woŋlɔ. Eyi ke sukudede va le yiyim kple agbalẽnyanya va le edzi yim ma, e, magblɔ be dukɔ ɖesiaɖe didim be yeaŋlɔ agbalẽa ɖe be yewode gbe me. ye wɔe be spelling kpakple alo magblɔ be nuŋɔŋlɔwo kple tɔtɔwoa va le tɔtrɔm emae agblɔ. Aƒetɔ ye hã ma bia be ebe nyateƒe nyae wònye ebe eh, 1867 a eh, eƒe dukɔwo wɔ ɖeka kple Gold Coastwo mahã. Emae nye nyateƒe matomato, enye nyateƒe tɔtrɔ agbo yi ke wogblɔ le ʋenyigba dzi yi ke tɔgbalewo tsatsam hele gbɔgblɔm yi ke le nu gblẽm le eʋeawo dzi. Agbalẽ ma yi ke gblɔm wole ƒe nyaa, woyɔ gaƒoƒo ma me numadzoa woyɔe be The Treaty of Dzelokɔƒe, The Treaty of Dzelokɔƒe. Edze yi ke nɔ aŋlɔnyigba dzi yi ke nɔ masɔmasɔ hem vɛ na wo kple yevuwo kple tɔtɔwoa. Eva wɔe be masɔmasɔ gã aɖe nɔ ebluawo, adãwo, egɛwo, kple Ashantiawo dome le gaƒoƒo ma me ta. Ewɔe be edzrewɔwɔ vivivo nɔ wo dome. Ye mía tɔgbuiwo hã wokpena ɖe Ashantiawo ŋu nenye be woyina ɖe woƒe aʋa aɖewo wɔ ge o, wova invite wo, wokplɔ wo yina. Ta le gaƒoƒo ma mea, ye wova be yewoa sign agbalẽ alo yewoa de asi agbalẽ aɖe te yi ke ahe tomefafa kple ɖekawɔwɔ kple susu be edzrewɔwɔa ɖeka alo aʋawɔwɔa magava yewo dome o. Agbalẽ mae Dzelukɔƒe yɔ vae sãhe agbalẽ ma me. Ta woyɔna agbalẽ ma be The Treaty of Dzelukɔƒe. Menye agbalẽ nyowo sãhe be mía tɔgbuiwo ava kpe ɖe yewo ŋuti o. Ele be le gaƒoƒo ma mea, efia yiwo ke xɔ ŋkɔ le ƒenyigba dzia, wo dometɔ ɖekae nye Tɔgbui Adjatekpɔ. Efia ma wo dometɔ ɖekae nye Tɔgbui Srilo alo Tɔgbui Adeladja. Efie mawo dometɔ ɖeka nye degã kɔdzo, ye efie mawo dometɔ ɖeka nye dagadu. Nenye be woasãe agbalẽ be eʋe dukɔ nanye Gold Coast, woakpe ɖe Gold Coast ŋutia, susu ma ta, susu ka ta efie mawo dometɔ aɖeke mesãe agbalẽ ma ɖo? History alo lia kafra nenye be tɔgbui aɖe le gblɔm ne mia, enye kple wò, miwo hã miede sukui ɖe ŋgɔ, mibie mia ɖokui question ɖeka eve aɖewo hafi axɔ geɖewo de eme. menye ɖe sia ɖee nye nyateƒe o. Nyateƒea, teƒee wòle be nàse lae nye teƒe yi ke kpɔm nèle le gaƒoƒoea me. Meda akpe manya gblɔ na wò ye nye gbedodoɖa nye be nusianu yi ke nèdi, nusianu yi ke mèdia, ava va eme ne nye kpakple wò le gbe aɖe. Magblɔ be kɔsiɖa yi va yia, nye tɔwo yi ke wogbɔgblɔm be agɔtimekpetɔe ame sẽ be woɖu woƒe azãwo. Ye nenema ke ne mige ɖe eme ƒe hã, míeɖu, míekpɔ azã yi ke woɖu le teƒe ma. Megblɔ be, Ee, nye dɔwɔhati yi ke nye tɔnyelia, enɔ agɔtime kpɔtɔe nye tsɔ. Mina míyi ɖe agɔtime kpɔtɔe míakpɔ woƒe festival yi ke gbɔ. Just two minutes pɛpɛpɛ, agɔtime kpɔtɔe festival, megbɔna.

Gbedakpe be míegava do go elabe wona menya nyuie be Video siwo katã edzɔ la agɔtime kpɔtɔ be womewɔ ŋuti dɔ vɔ haɖeke o. Ta suetɔ kakeake li ye mana mele nèle kpɔkpɔm le gaƒoƒo ya me. Ẽ, mebe wò biabiawo woate ŋu ato zero five zero three four four seven five five zero. Nɔmba ya womeyɔnɛ o elabe ne wia mevava ge o. Ŋlɔ wò biabiawo, kɔmɛntiwo katã, ŋlɔe ne nakɔe to Facebook teƒe yi ke ne le mía kpɔm alo YouTube kɔ ɖo la mí eye nema ke ame yiwo ke le fonu zã WhatsApp a woate akɔe to zero five zero three four four seven five zero five zero. Nenye be dɔwɔƒe aɖee le asiwò, kɔmpani aɖe le asiwò eye èdi be yeasponsor program ye alo yeawɔ advert le teƒe yea, mɔɖeɖe li faa be nàwɔ advert alo nusianu yi ke nèdidi ma. Wo ŋlɔe nakɔ to zero five zero three Zero five zero three four four seven five five zero. Ame aɖewo lia womete ŋlɔna nu o. Ahan. Ɖe susu mata be le WhatsApp nɔmba ya yɔm ɖo be ate ŋu aƒo nu audio ati awɔ audio kɔtu teƒe ma kɔ ɖo la mi. Ale be ale yi ke tututu wòle gbɔwòea, miado go be tɔ tɔgbi akɔsu adelia. Mede akpe me nya gblɔna be ne xɔe de eme be yeanɔ wɔna ya kpɔm ɖaɖaɖa. Na mase egbetɔ ɖe teƒe ya. Le ɣetrɔ ma,